Kokodefo yi, akwantumfo no hɔn wɔ fie, wɔhyɛ hɔn mberɛ fie, wɔtɛɛtɛɛ December kosi kan January dze, akwantse koko do bɛyɛ dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ, na tɛɛtɛɛ December no dze, wɔhyɛ ase a ewimbir no ɔyɛ candle procession, wɔbɛyɛ bonfire wɔ forecourt of the Kokodo Palace, na ekyir no hɛn akwanhyɛ nankasa ɔdze ne mpanyimfo bɛtsena ase na woedzi nkɔmbɔ, na ekyir so dze first December no dze, Ɔyɛ hair screening, hair screening, na ekyir wɔbɛyɛ indoor games, na dɛm ara so na n'enyimber no wɔbɛyɛ singing and dancing competition. First dze no ano dze ɔyɛ asafo competition o, anapa no na enyimber no so dze mese ɔbɛyɛ food bazaar, food bazaar, na ekyir wɔ second dze no arankasa dwumadzi no pɔnpɔn do no arankasa wɔbɛyɛ grand java wɔ anapa no na wɔatsena ase na hɔ na wɔbɛyɛ foto kakra. Wɔ Farm Raising na wɔdze aboa wɔ akɔsaw kɔ do bɛkyerɛ hɔn community centre no, woewie no korakorakorakora, hɛn enyimber no a ɔyɛ float, ɔyɛ float, ɔyɛ float o, na ɔmo se annsɛ obi a na ɔannkasa mu ansa egyaa ho pii. Wobɛtse Nakwansa ankasa no no asɛm. Na Nakwansa a motɔ do awɔtwe, odzi kor wɔ a mowɔ Ekunfi Akwansa koko do. Dɛm mber yi medze ɔdɔ na koryɛ na modoto nsa frɛ ɔyɛ. ma adehyedɔm a wɔwɔ nkurow akɛse akɛse do, dɛ hɔn nyina wontsie dɛm nkaabɔ yi na wɔnhyɛ no nsew. Na ma ɔky mekyerɛ nye dɛ, ɔyɛ December thirtieth na ɔnye okosi ɔyɛ January second, menye nananom na kɔmtsiifo a yɛwɔ Ekumfi Akwansa Koko do yɛayɛ adwen kor dɛ yɛbɛyɛ homecoming, homecoming a. yɛfrɛ no brɛfie brɛfie brɛfie dɛ ayɛ nyinara yɛbɛyɛ kor yɛ na yetum na yebehyiam wɔ akwansa kɔkɔ do na hɛn enyisoadzehu no a yɛdze esi n'enyiwa do dɛ yɛpɛ dɛ yɛyɛ ɔyɛ hɛn community centre na aber nyinara yedzi dwumadzi bi a yetum na yɛakɛtsena hɔ ayɛ dza ayɛ ntsi iyi nye nkaabɔ a moto. Wɔde frɛ enuanom nyinaa dɛ wɔmbra fie na hɛn nyinaa dwumadzi a yɛpɛ dɛ yɛyɛ no ɔnkɔ do yie mma hɛn. Na mototo serɛ dɛ obi biara so a ɔbɛba ɔbɛtse dɛm nkaabɔ yi a ɔreba biara no, ɔmma n'ankotsee mba, ɔmfa nyɛnko bi nka no ho na wɔmbra na wɔadze a yɛyɛe no na wɔara na ayɛ. Meda hɔn ase. If you are some woman, ɔyɛ akwansa koko do yɛ community center na bi gyina hɔ a mɛyɛ mu kɛse yi. Dza yɛayɛ ma ɛkɔduru ni, yɛwɔ ahwena, yɛwɔ blocks, yɛwɔ mmoba. Sɛsei aka dɛ yɛbɔtow do na agya yɛyɛ kwan yɛ akuru. Nti sɛ motse mo nka a, yɛsrɛ mo ara, afe homecoming no, berɛfie no, mombra na mommɔbɔ hɛn.